X'inhu eżattament lob responsabbli, x'in id-differenza bejn gaming u gambling. Fl-istudio magħna għandna lil Kane Sajt u Shirley Abela. Jiena tafli kollox ngħidilhom in-nies fejn nistgħu nitgħallmu. Kattlek li mort Ċipru u parti minn dan il-kumpless li sabiħ ħafna, eh, hemm kazino ukoll, jinkludi l-kazino. U kont qed nitkellem ma' Ċipriotti li eh, Ċipru, Ċipriotti ma jistgħux jidħlu fil-kazinos. No way. Jiġifieri, jidhirli li qabel kienet tagħna hekk ukoll xi darba. Ma niftakarx. Imma u ċiprijotti għandek kemm għandek età ma jistgħux jidħlu fil-każinò. Huwa kontra l-liġi. Biex ma jilgħabux flushom naturalment. Allura l-każinò miftuħ biss għat-turisti. Issa hix deċiżjoni tajba jew le ma nafx. Imma jiena kelli baġit żgħira tħammur nipprova. Mitt ewro. Qatt għandi mitt ewro ħammur. Nipprova flok x'għid xi affarijiet għad fil-verità għalaqt għajnejja isu forsi għamilt nofsija fil-kaxxa u tlifthom. U hekk għedt. Alla volja ħadd erba' drinks u biex jituk id-drinks b'xej, biex jħajru ktib emmek, u x'naf Imma, qed għandhom raġun jitilfu Eluf ġieli n-nies il-Casino għandhom raġun fis-sens illi mbagħad qomt minn hemm mill-ewwel għax eh, faċli tiġi hooked. Ħafna diki. Għax mela. fl-istess ħin ħadd gost nilab. Mhm. Mela. Għax ħin minnhom tatni l-flus u mbagħad f'sekonda tlift kollox. Il-100 ġew 300 fil-verità. Ma mbagħad tibqa' tilab biex tuħu iktar Għax l-istint tiegħek jgħidlek, u iva, mela ħa nibqa' nilgħab dik in-naqra oħra forsi ma tafx kif dawk it-tliet mija inżommhom. Imma mbagħad il-magna tkun magħmula b'ċertu mod illi x'int tasal fil-peak tagħha mbagħad tagħmillek dak ir-rewind u titlef. Imma jiena kont responsabbli għax meta ssifer ikollok naqa' budget żgħir x'tonfoq. Mhux hekk.
U fil-verità ma taħriġx minn hemm, ma taħriġx rejthom ħwejjeġ. Mhux hekk.
Xorta, xorta. Imma kemm hawn nies jitilfu flus għalkemm ngħid jekk tkun imsiefer, għax għalhekk responsabbli, jekk tkun imsiefer u tagħmel bħali tgħid isma' għandi budget ta' ħamsin ewro. Fil-fatt kien hemm ħbieb magħna li qalu isma' għandi fifty ħa ħa nilgħabha. Ma that's all, jiġifieri tliftha u qum, mhux Issa jekk il-fifty ġiet three hundred, mur sarrafhom u mur. Imma rari tiġi hekk, hux hekk? X'inhi d-differenza bejn logħob responsabbli, gaming, u gambling? Sewwa.
Tajjeb nispjegawhom daqsxejn għax żewġ kelmiet li jintużaw ħafna u hemm id-differenza ta' bejniethom ukoll. Insellmulek Alfred, Marisa, u nsellmu lit-telespettaturi kollha li qegħdin isegwuna. Semmejt realtà, realtà li llum il-ġurnata niffaċċjawha kważi, kważi kuljum. It-teknoloġija tant saret vasta li li l-logħob illum sar kif ngħidu easy to be accessed. Qed semmejt punt tajjeb ħafna Alfred inti li jekk persuna tmur tilgħab dejjem b'tir ta' divertiment u rikreazzjoni u din importanti timxi mal-linja tal-kontroll kemm finanzjarja u kemm ta' ħin hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Inti mort, imxejt mal-linja tal-kontroll finanzjarja tiegħek, għandek budget, mort ħadt pjaċir u lgħabt, tlifthom, erbaħt, imxejt mal-linja tal-kontroll u spiċċat hemmhekk. Sfortunatament, u hawnhekk fejn nidħlu aħna bħala Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli, normalment persuna meta tkun qed tilgħab ma timxix mal-linja tal-kontroll. Jiġifieri tibda taqbeż ftit ftit il-budget tagħha, tibda taqbeż ftit ftit il-linja ta' kontroll ta' ħin, Flok tagħmel pereżempju tliet sigħat tilgħab tibda żżid il-ħin bil-mod il-mod ġimgħa wara l-oħra. Hemmhekk, kif dejjem nirrepeti jiena, jista' jkun li tkun qed tiftaħ bil-mod il-mod it-tieqa għall-vizzju, it-tieqa għal konsegwenzi li jġib miegħu l-vizzju tal-logħob. Jiġifieri hawnhekk irrid nagħmilha ċara li persuna tilgħab b'mod ta' divertiment u rikreazzjoni ma fiha xejn ħażin.

X'ħin ninżel ġo l-ajruporti ta' pajjiżi barranin nibda nara l-isbaħ xenarju tal-pajjiżi barranin li nkun inżilt fihom, mentri x'ħin nasal fl-ajruport tagħna ħlief riklami tal-logħob u tal-każinos ma narax. Jiena din iddejjaqni ħafna, ħafna u ħafna. Nixtieq li forsi jaraw x'jistgħu jagħmlu fuqha din. Vera qed nirreklamaw l-industrija tagħna imma għandna tant postijiet sbieħ f'pajjiżna. Għaliex għandi ninżel u l-ewwel ħaġa li nsib ma' wiċċi fl-ajruport huwa riklam daqsiex? ta' każino. Hi din, nerġa' ngħidilkom hi opinjoni personali tiegħi, jien xi ninżel Dublin għax inħobb inmur ħafna l-Irlanda ma' bax-xogħol, nibda nara Stonehenge, l-Ingilterra, nibda nara l-postijiet storiċi tagħhom kollha llustrati sbieħ, imbagħad jiena naħseb illi wasal il-punt li vera importanti ta' din l-industrija. Biex insemmi fakkartni xi ħaġa pożittiva mar. Too much, ifhimni, nara too much jiena. Xi ħaġa pożittiva li m'għandhiex x'taqsam ma' li qed tgħid int. Lill-MIA nixtieq ngħidilhom grazzi għax introduċew issa li fil-Q tieħu ilma b'xejn, ma nafx kemm ilha hemm, però mhilhiex ħafna almenu. Le, le mhix ħafna, mhilhiex ħafna.
Hija xi ħaġa tajba. Tajba ħafna. U Ċipru wkoll irrid ngħid lil Konrad Mizzi, l-Ministru tat-Turiżmu, għaddejna sparati għax introduċew magni biex il-passaport tagħmilha inti. Ikun il-passport hekk hu. Naħseb li pajjiżna jinsab f'sitwazzjoni li jagħmilhom dawn, jiġifieri qegħdin b'surplus grazzi għax-xogħol tajjeb li jagħmel il-Gvern. U naħseb li għandhom isiru għax huma komdi ħafna. Fil-fatt għaddejna minn mingħajr queue. Imbagħad illum kulħadd bl-e-passport, jiġifieri wirt. Marisa semmiet punt validu immens tar-reklamar. Illum il-ġurnata kulħadd jaf li l-gaming u l-gambling hawn Malta qed jipproduċu profitti kbar fis-settur finanzjarju u r-reklamar iħollu jorbot miegħu. Imma wara kull numru hemm storja. Ekku. Jiena hekk inħobb niddiskrivija. Il-pożittiv qiegħed hemmhekk imma wkoll irridu nħarsu lejn l-esperjenzi soċjali tan-nies. Gaming u gambling. Gambling aħna l-Maltin insejħulu l-logħob tal-azzard. Meta inti qed tilgħab u qed involut riskju. riskju finanzjarju, inti labt somma ta' flus u qed tirriskja li titlifhom. Ikun hemm ċans żgħir li terbaħ iva, imma normalment, kif għedt tajjeb inti Fred fil-bidu, lanqas tgħaddi nofs siegħa u tgħid fejn marru l-flus. Sparixxew. Hekk hu. Il-gaming min-naħa l-oħra huwa logħob li ma jinvolvix dak ir-riskju. Irrid niġbed daqsxejn l-attenzjoni li persuna tista' tkun problematic gambler u tista' tkun ukoll problematic gamer. L-importanti, nerġa' nsemmi, li l-persuna li tkun qed tilgħab kwalunkwe tip ta' logħob timxi mal-linja tal-kontroll kemm ta' ħin u kemm ta' flus. Meta tgħid dak gambler, xi tfisser? Meta inti tgħid gambler, persuna mar il-casino and he gambled, his money. That's a gambler. Ma jfissirx li għandu vizzju tal-logħob, far from it. Imbagħad meta taqbeż il-linja tal-kontroll ta' ħin u ta' flus, inti tkun qed. Ma gambler jiġifieri tilgħab il-paga, tilgħab. Eħe, inti qed tilgħab ammont ta' flus. Issa meta taqbeż il-linja tal-kontroll tal-baġit tiegħek, Iva, jkun hemm każijiet fejn ikun hemm persuni li jonfqu l-paga tagħhom kollha fix-xahar li jilgħabu l-flus flok jixtru l-affarijiet essenzjali għal ħajjithom. Tinnota li dawn in-nies ma jkunu kuntenti qatt. Jgħixu f'henger kbira. Sfortunatament. Teħel il-familja, jeħlu l-ħbieb, jeħlu n-nies fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri importanti li ngħinuhom. U għajnuna hemm. Issa, Intom, Shirley, tibdew, għax din miż-Żurrieq ukoll. Mela, Żurrieqija bħali, mela. Shirley Abela, insellimlek. Insellem lilkom, insellem lilek Marisa. U rrid ngħidilkom tibqgħu magħna għax għandna bosta mistiedna, Josef Caruana u anki l-Ministru Owen Bonnici li diġà qiegħed magħna, nirringrazzjah. Intom tmorru fl-iskejjel. Iva.
Imma taħseb li t-tfal għandna għalfejn nimlewlhom rashom bil-logħob, it-tfal żgur ma jaħsbux fil-logħob, le? X'inhi l-idea li tmorru fl-iskejjel? Mela, l-ewwel ħaġa,
aħna bħalma qegħdin nitkellmu fuq responsabilità fuq adulti, trid tidħol ir-responsabilità fejn huma għadhom ta' età żgħira. Qegħdin nitkellmu fuq tfal li jibdew minn seba' snin, tmienja, fejn dawn diġà daħlu fil-linja li jilagħbu kuljum. jilagħbu video games kuljum u jiena li qed inkun immur f'dawn l-iskejjel, indur l-iskejjel, qed niltaqa' ma' il-maġġor parti tal-istudenti li kollha qegħdin jilagħbu logħob video games. Ovvjament irid ikun hemm kontroll għalkemm dawn għadhom f'età żgħira li l-kontroll irid jibda mill-ħin li jqattgħu jilagħbu jridu jillimitawh plus li jekk dan ħa jsir prijorità f'ħajjithom jista' jwassal li aktar 'il quddiem ħa jkun hemm problema. Jiġifieri jista' jkunu anke suġġettibbli aktar meta jsiru adulti biex jilagħbu, mhux hekk qed tgħid int? Qegħdin jibdew diġà daħlu f'dik il-linja minn età żgħira. Hija parti minn ħajjithom illum. Hija parti minn ħajjithom li iktar ma jmur da titqies li aħna qegħdin nitkellmu fuq tfal li jiena qed indur l-iskejjel u l-maġġor parti tagħhom meta jiena nsaqsi domanda, intom tħobbu tilagħbu, tużaw it-teknoloġija, kważi kważi l-istudenti kollha jgħollu subgħajhom. Jiġifieri minn hemmhekk tibda tinduna inti. Jekk tiġi addict għal ċertu logħob. Eżatt, issa by time inti trid tara minn età ta' seba' snin għal meta jsiru teenagers, ara fis-sens ftit ta' żmien qasir imma jkunu diġà kważi daħlu fil-vizzju. Semmejt punt importanti u nappella għall-ġenituri ma jħallux it-tfal, naf li forsi diġà tard wisq, imma jkollhom l-addiction il-ħin kollu anke qabel jorqdu biex jilagħbu fuq il-kompjuter biex jibqgħu forsi dawk li qabżu t-tertin fuq il-Facebook. Darba ġibtli xi ħadd jitkellem hawn u għandu raġun, di tgħodd għalija, tal-Ministru Todd għal Marisa u kien qalilna hawnhekk illi jekk inti qabel torqod trid bilfors tara l-emails, mela inti jew għedik tax-xogħol jew għedik tal-emails. Għax int f'xi ħin trid tgħid isma' issa d-disgħa ta' billejl, jiena ħa nikol xi ħaġa u nara daqsxejn film jew noqgħod relax. Ma jekk inti moħħok dejjem qegħdik biex jekk int qabel torqod pereżempju trid tara l-Facebook bilfors, mela ġejna addict. Jekk sifirt u mingħajr il-Facebook ma tgħaddix, jew mingħajr l-internet ma tgħaddix, l-ewwel wieħed jien. L-aħħar li morna Ċipru konna grupp ta' nies qed niffilmjaw, issa jaraw il-filmati llum, u qaluli isma', neħħi dak il-mobile ħalli issa nieħdu pjaċir, għedtilhom vera, għandkom raġun.
Waqt il-buffet ddeċidejna li ħadd ma, fil-fatt il-WiFi tfejnih ma kienx daqshekk b'saħħtu, U allura edna u vera, u vera tħossok aħjar. Immorru lura għall-logħob.
Għax li qed jiġri qed nikkomunikaw ma' dawk li qegħdin il-bogħod. U dawk li qegħdin magħhom ninsewhom. Eżatt. Ekku, immorru lura għall-logħob. Naħseb l-iktar ħaġa importanti li forsi l-ġenituri ma jinnotawx, meta t-tfal jilagħbu ċertu logħob ituk il-punti, tibda tisma' dawk il-coins neżlin, kling, kling, kling, u jibdew tilgħin dawk il-marġin ta' punti. Jiġifieri dan jista' jwassal illi qed iddaħħal din l-idea tat-tfal ta' rebħ. u ta' logħob. Dak li qalet fil-fatt.
Iva, iva. Ġifieri fis-snema mhumiex kollha hekk għax imbagħad hawn logħob tispara u toqtol pereżempju, din semmiet anke fil-każ ta' New Zealand li t-tfal qed jitilgħu wkoll din l-addiction ta' logħob li noqtlu. Ma daħħux għax kien jilgħab bil-logħob. Ġifieri ma jista' jkun li jkun hemm dawn it-tip ta' logħob li. Ma neskludux li l-fatt li hemm ċertu logħob li għalkemm Mhux ħa jintuża bħala flus li ħa tirbaħ int il-flus, ħa jintużaw flus mod ieħor fejn qegħdin ninnutaw li ħafna mit-tfal qegħdin jixtru mhux ħa ngħid il-karattri imma apparat li japgrejdja l-logħba u dan ovvjament ittuża l-flus. Illum inbidlu thank God l-affarijiet. Jiena niftakar żmien meta kont żgħir kont immur nilgħab il-lotto. Mhux hekk?
Fhimt?
Mhux għax kienet xi ħaġa ħażina għalih. Tibgħatek ommok. Ma missierri kien jgħidli ħa mur ilgħob ommli. Ma dak iż-żmien kien kollox aċċettabbli. Ekku, ekku. Taf kif?
Le, din hija realtà. Bħal meta konna nibgħatu min jaf kemm mort nixtru s-sigaretti. Sigaretti, mela, mela.
Ġifieri, qabel qisu xejn ma kien xejn. Illum isna għalkemm.
Però mbagħad it-tfal ibbumbarja tibgħat affarijiet oħra kif qed tgħid. Biex nagħlqu.
Rrid insemmi xi ħaġa, pereżempju, jiena li tinkwetani fuq il-cruise liners, pereżempju. Illi ġieli intom mortu Cruz, il-Casino tgħaddi bit-tfal minn ġo fih. Biex taqsam per eżempju għat-teatru u allura dejjem qegħdin jaraw. Ma naħseb Cruz ma jistax jagħmel mod ieħor. Le kif qegħdin insemmu din hija realtà, il-logħob qiegħed magħna, kull tip f'kull livell, It-tfal tagħna l-adulti, aħna mhux qegħdin hawn biex nallarmaw lil ħadd, it-tfal tagħna għandhom bżonn jilagħbu wkoll. Il-logħob fih l-affarijiet pożittivi fit-tfal tagħna, iħaddmu l-fine motor skills, iħaddmu l-intellett tagħhom. L-importanti, nerġa' nirrepeti, li jżommu mal-kontroll ta' ħin u l-logħob ma jsirx prijorità ta' ħajjithom. Grazzi. 1777 l-helpline għal. Helpline huwa 1777. Dak tibqgħu anonimi, jiġifieri fis-sens jekk inti nċempen idhom isma' jien Alfred Zammit, jien għandi l-vizzju tal-logħob m'hemmx mistħija, il-paga qed nonfoqha, ħadd mhu se jgħid isma' ċempen Alfred Zammit, jiġifieri hemmhekk huwa kollox kunfidenzjali.
L-anonimità tinżamm, kunfidenzjalità assoluta, jekk tħossu li għandkom problema stay willing, L-għajnuna qiegħda hemm, ċemplu wieħed seba' seba' seba', u l-għajnuna 24 siegħa kuljum lesti li ntuwiekom. L-aħħar mistoqsija u risposta fil-qasir ħafna, għax ħanaqbżu ħin tar-reklami. Qabel dħaltu aħna pplejajna promozzjoni li rajna tifel jiftaħ il-friġġ u ma sabx x'jixrob. Dak esaġerat ir-reklam jew le? Lanqas xejn, hija realtà. Għandna nisimgħu bi stejjer li persuni jilagħbu l-paga tagħhom fix-xahar flok iħallsu l-affarijiet essenzjali għat-tfal tagħhom. Hija problema, hija karba siekta, l-għajnuna qiegħda hemm, ċemplu 1777 u aħna qegħdin hemm għalikom. Grazzi ħafna.
Grazzi Kane Said u Shirley Abela mill-Gaming. Responsible Gaming Authority. Ibqgħu magħna.